מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה, דף לד עמוד ב'. לאמיר נעמען די לעצטע שורה דף לד עמוד א'. תוקע בראשינו ומשך בשניהו כשתיים. די משנה זאגט אונז א דין. זאלסטו וויסן, דער מענטש ענדיגט דא זכרונות לאמיר זאגן, צו ענדיגט מלכיות. וויאזוי ענדיגט מען די מלכיות? מיט תקיעה, תריעה, תקיעה. איז די ערשטע תקיעה מאכט א נארמאלע תקיעה, שפעטער מאכט ער א טריל, שפעטער גייט ער מאכן נאכאמאל א תקיעה צו ענדיגן מלכיות, און נאכאמאל א תקיעה אנצוהייבן זכרונות. איז ער מחליט איין מינוט, נאכאמאל מאכן א תקיעה, נאכאמאל א תקיעה, לאז מיך אפ, איך וועל מאכן אזוי, איך וועל מאכן א תקיעה, איך וועל מאכן א טריל, שפעטער אנשטאט צו מאכן תקיעה צו ענדיגן מלכיות נאכמעל א תקיעה אנצוהייבן זכרונות וועל איך מאכן איין לאנגע תקיעה מיט דעם תקיעה האלב גייט פאר מלכיות האלב גייט פאר די אנהייב פון זכרונות און מיט דעם וועל איך יוצא זיין אויף דעם זאגט מיר די משנה דאס גייט נישט מען קען נישט צוטיילן הכל. די תקיעה וואס דו מאכסט דא, כאטשיג וואס ס'איז אסאך לענגער ווי דיין ערשטע תקיעה, וואס בעצם מיט תקעה בראשונה האסטו געוויזן ווי לאנג א נארמאלע תקיעה איז, און יעצט ווען דו האסט געענדיגט מלכיות האסטו געמאכט אסאך א לענגערע תקיעה, וואלט איך געהאט אפשר צייט דא צו זאגן אה, דער מענטש ווייזט דיר דאך, איך מאך ספעציעל א לאנגע תקיעה, ווייל איך וויל דאס זאל זיין פאר צוויי, דאס זאל זיין די סוף פון מלכיות, און דאס זאל זיין די אנהייב פון זכרונות, זאגט מיר דער משנה דאס גייט נישט, מ'קען נישט צעטיילן א תקיעה. אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, איך וועל דיר געבן נאך א דין, שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום יצא, א מענטש וואס הערט תשע תקיעות, אזוי האט מען שוין געלערנט ביז אהער, דער איד וואס גייט וועלן יוצא זיין די מצוה פון תקיעת שופר אויף ראש השנה, ער מוז בעצם מדאורייתא מוז ער הערן נײַן תקיעות, דריי תקיעות פאר מלכיות, דריי תקיעות פאר זכרונות, און דריי תקיעות פאר שופרות, און מיט דעם בעצם מדאורייתא האסטו יוצא געווען. נעוואדע אונז האבן געהאט א שאלה וואס מיינט א טריאו, איז עס דעם וועג, איז עס דעם וועג, איז פאר דעם געווארן שוין מער תקיעות, אבער בעצם איז דערייסער אז דו גייסט מאכן א תקיעה, דו גייסט מאכן א טריאו, נאכמאל א תקיעה, מאכסט עס דריי מאל איבער מלכות זכרונות שופרות, מיט דעם האסטו יוצא געווען. איז זאגט עס רבי יוחנן נאדער זאלסטו וויסן, ס'מוז נישט זיין אין איין צו, איך מוז נישט גיין בלאזן אלעס אויף איינמאל, נאר שמע תשע תקיעות, ער האט געהערט נײַן תקיעות, אבער בתשע שעות ביום, נאכן טאג אויסגעשפרייט יעדן שעה נאך א תקיעה, ערשט שלעפט מען א תקיעה, א שעה שפעטער א תריעו, א שעה שפעטער נאכאמאל א תקיעו, און אזוי גייט זיך אדורך דעם גאנצן טאג, די ניין תקיעות איבער ניין שעה. זאגט רבי יוחנן זאלסטו וויסן יו ט האסטו יוצא געווען. זאגט גמרא תניא נמי הכי, איך האב א ברייתא וואס זאגט די זעלבע זאך, שמע תשע תקיעות, דו האסט געהערט ניין תקיעות ביי תשע שעות ביום יו ט האסטו יוצא געווען, דאס הייסט די תקיעות מוז נישט זיין איינס געבינדן צום צווייטן, ס'קען זיין א הפסק צווישן איינס מיטן צווייטן, דאס שטערט מיר נישט, ווילאנג סוף טאג האסטו געהערט דיינע ניין תקיעות, זאלסטו וויסן האסטו יוצא געווען. זאגט מיר די ברייתא נאך א דין, מטעסט בני אדם כאחד, וואס איז, איך האב דא ניין מענטשן, זיי אלע בלאזן צוזאמען, איך קום אריין אין א צימער, ניין אידן שטייען פאר מיך, יעדער מיט א שופר אין די האנט, און מען גייט דא בלאזן אלע תקיעות אויף איין שאס, תקיעה, איינער מאכט א טריע, איינער מאכט א תקיעה, תקיעה, טריע, תקיעה, ניין מענטשן, אלע אלע קולות אויף איינמאל. אויף דעם זאגט רשי דארף מען דא גורס זיין יצא, האסטו יוצא געווען. פארוואס? ווייל רשי ברענגט די גמרא פון פריער, אז א זאך וואס איז חביב אויף א מענטש, קען א מענטש הערן טריי קולות, אפילו בעצם דא רעדט זיך אביסל א אנדערע פאל, זאגט רש י ניין, ווילאנג ס'איז חביב צו דיר, דאס איז דאך א זאך וואס דו ווילסט הערן, איז קענסטו הערן אלע קולות אויף איין מאל, און פאר דעם יצא האסטו יוצא געווען. און זאגט רש י מ'דארף אויסלאזן די ווערטער תקיעה מזה ותריע מזה יצא, וואס דו האסט בעצם איבערגע'חזר'ט נאכאמאל. איז ואפילו בסירוגין. זאגט די ברייתא נאך א הלכה, זאלסטו וויסן אפילו בסירוגין, אפילו דו הערסט עס שטאטליך הערסטו די תקיעות, דו הערסט עס פון אנדערע מענטשן, מאכט נישט אויס. ס'איז ביסטו יוצא געווען. און ואפילו כל יום כולו. אפילו עס נעמט א גאנצן טאג ביז דו הערסט די תקיעות, זאלסטו וויסן ביסטו יוצא. איז לאמיר דא א מינוט פארשטיין די ברייתא. איז בעצם די ברייתא זאגט מיר דא צוויי זאכן. די ברייתא הייבט אן צו זאגן, תני נא מוכ ח, שמע תשע תקיעות בתשע שעות ביום, לכאורה דא רעדט זיך פון איין מענטש. זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן איין מענטש ער האט געבלאזן פאר דיך, דו האסט אויסגעצויגן איבער דורכן טאג, יצא מיט דעם האסטו יוצא געווען. און לייגט מען די ברייתא צו ווייטער פון פארשידענע מענטשן, ואפילו בסריגין, ואפילו כל יום כולו, זאלסטו וויסן ביסט נאכאלץ יוצא, דאס הייסט ס'מוז נישט זיין צוזאמען, ס'מוז נישט זיין פון איין מענטש, ווילאנג ס'איז אויף טאג קענסטו זאגן, איך האב געהערט די נײַן קולות, איך האב געהערט יעדע תקיעה, איך האב אלעס געהערט, איך האב געהערט די תקיעה, איך האב געהערט די תריעה, איך האב געהערט די תקיעה, איך האב אלעס געהערט, נײַן מאל, זאלסטו וויסן האסטו יוצא געווען. פרעגט די גמרא אזא שאלה, ומי אמר רבי יוחנן הכא? איז דאס טאקע אמת? איז דאס טאקע אמת די דין וואס רבי יוחנן זאגט? כ'קען הערן די תקיעות דורכ'ן גאנצן טאג, ס'איז געווען א הפסק אינמיטן, דאס גייט מיר נישט אן, ווילאנג סוף טאג האסטו געהערט דיינע תקיעות, זאגט רבי יוחנן טאקע אז דו ביסט יוצא? איז ער טאקע מסכים צו אזא סארט זאך? וויל איך דיר פרעגן, ואמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק, בהלה ל במגילה, אם שו כדאי לגמור איז כולו חוזר לראש. ער זאגט איבער בשם זיין רבין רבי שמעון בן יהוצדק, אז בהלה ל מגילה, אז דו הייבסט אן זאגן הלל, דו הייבסט אן ליינען מגילה, אינמיטן האסטו אויפגעהערט, האסט געוואלט מאכן א ברעיק. אם שו כדאי לגמור איז כולו, אויב האסטו געווארט אזוי לאנג אז דו האסט צייט צוריק אנהייבן און זאגן די גאנצע זאך, חוזר לראש. דאס הייסט אז דו האסט געווארט גענוג לאנג אז דו האסט געקענט ענדיגן, און למעשה האסטו נישט געענדיגט נאר פשוט גענומען א ברעיק, האסטו וויסן חוזר לראש דארפסטו צוריק אנהייבן, איז דאס דאך די מאמר וואס רבי יוחנן אליינס זאגט, איז פרעג איך דיר א קשיא, וויאזוי קענסטו מיר קומען זאגן רבי יוחנן איז דער וואס זאגט אז תשע תקיעות דורכן גאנצן טאג איז בסדר, איין מינוט כ'האב דאך גענוג צייט צו ענדיגן, לכאורה, איך זעה דאך פון הלל, איך זעה פון מגילה, אויב האב איך א שעה כדי לגמור, וואס איך חוזר לראש, דארף איך נאכאמאל אנהייבן, איז לכאורה ווי אזוי שטימט עס? ענטפערט די גמרא לא קשיא, הוא דידאי הוא דרביי, דאס איז נישט קיין קשיא, הוא דידאי הוא דרביי, ער אליינס פאר זיך האלט זאלסטו וויסן, קענסטו אפהאקן אינמיטן, ס'נישט דא אזא מושג ווי א הפסק, דורכ'ן טאג מוזטו האבן געהערט די ניין קולות. די זעלבע זאך איז אין מגילה, די זעלבע זאך איז בהלל, ס'גייט מיר נישט אן אז דו סטאפסט אינמיטן, ווילאנג דו האסט געענדיגט, ווילאנג דו האסט געטון וואס דו האסט געטון, איז בסדר. די ברייתא וואס זאגט מיר זאלסטו וויסן אז נייעס איז א פראבלעם בהלל, ביי מגילה, ומשא כ דיין לגמר'ס קילע דארפסטו צוריק איבער'חזר'ן, דאס איז נישט זיין אייגענע מימרא, דאס איז רבי יוחנן וואס זאגט עס איבער בשם זיין רעבן, רבי שמעון יהוצדק, ער זאגט עס בשם אים, אבער ער אליינס פאר זיך? ניין ער האלט זאלסטו וויסן, דעם הפסק אינמיטן דאס גייט מיר נישט אן, ס'שטערט מיר נישט. פרעגט די גמרא ודידי לוי, איז דאס טאקע אמת? רבי יוחנן האלט טאקע פאר זיך אז די הפסק שטערט מיר נישט? וועל איך דיר פרעגן א מעשה. וואו רבי אבי ה ושוקל ואוזל באסראי דרבי יוחנן. רבי אבי ה איז געגאנגען צוזאמען מיט רבי יוחנן. ואבי קרי קרי שמו. און רבי אביעד גליין קירשמער, כמותו למבוז מטינופות, איז שטיק. רבי אביעד איז אנגעקומען צו א פלאץ וואס מען טאר נישט ליינען דארט אין קירשמער. תורה זאגט אונז והיו מחניך קדוש, קומסטו צו אזא פלאץ? האט ער גער מפסיק געווען, איך קען נישט דא גיין ווייטער ליינען קירשמער האט ער אויפגעהערט א מינוט. און איז שטיק געבליבן שטיל. וואס איז די חלב? ווען ער איז אריבערגעגאנגען יענע פלאץ, אויבן אליין, פרעגט ער צו רבי יוחנן, מאי לגמור? קען איך יעצט צוענדיגן? איך האלט דא אינמיטן. מעג איך יעצט צוענדיגן? אדער ניין למעשה איך בין דא געגאנגען אויפן וועג איך האב געדארפט אויפהערן אקעי דארף איך צוריק אנהייבן. אמר לי זאגט אים רבי יוחנן אם שהית כדי לגמור אז כולו חוזר לראש אויב דיין הפסק איז געווען אזוי לאנג אז דו האסט געקענט ענדיגן די גאנצע זאך איז חוזר לראש. איז דא פון דעם מעשה, דאס איז נישט קיין מאמר וואס ער זאגט בשם זיין רעבען, דאס איז די מעשה מיט רבי ווי צוזאמען מיט רבי יוחנן, און אזוי ענטפערט רבי יוחנן צוריק צו אים, איז פרעג איך דיך, ווי אזוי קענסטו מיר קומען זאגן רבי יוחנן איז דער וואס האלט די הפסק אינמיטן שטערט מיר נישט, ווען דא זעה איך קלאר אז רבי יוחנן האט אים געענטפערט, אויב דו האסט שוין געווארט צו לאנג אם שהי' סוכתא לגמור איז כאילו חוזר לראש. ס'זעך איך דאך קלאר פון דא אז רבי יוחנן אבד האט יא געהאלטן אז די הפסק איז א פראבלעם. און אויב אזוי קום איך צוריק מיט מיין ערשטע קשיא. וויאזוי קענסטו מיר זאגן בשם רבי יוחנן, כ'האב געהערט תשע תקיעות דורכן גאנצן טאג, בין איך יוצא, דעם הפסק אינמיטן שטערט מיר נישט. פון דא לכאורה זעה איך זייער קלאר אז ס'איז א פראבלעם. ענטפערט די גמרא הכי קרום עלי. לדידי לא סבירה לי. לפי מיך, זאגט רבי יוחנן צו רבי אביהי, דיין קשיא פארשטיי איך בכלל נישט. דו וואלסט נישט געדארפט אויפהערן, דיין הפסק וואס דו מאכסט האסט געמאכט נישט קיין שום פראבלעם. רבי יוחנן איז מסביר אזוי. איך האלט ווען איך קום צו א מבואות מטונפות, איך דארף נישט איך דארף נישט בלייבן שטיל. איך לייג מיין האנט אויפן מויל, איך דעק צו מיין מויל און איך קען ווייטער דאווענען. די ווארט איז והיה מחניך קדוש, דאס איז נישט קיין מחניך, איך גיי פונקט אדורך דא, איז אזא פלאץ דארפסטו בכלל נישט אויפהערן צו זאגן קרית שמע, דו וואלסט געקענט ווייטער זאגן קרית שמע. וואס דארפסטו יא טון לייג דיין האנט אויפן מויל אראפ, אבער צו בלייבן שטיין צו זאגן איך הער אויף צו זאגן, דאס וואלסטו נישט געדארפט טון, נאר מיינס. נומער צוויי לפי מיך ווערט דא געבעטן דא, דאס איז נישט קיין שום שאלה נישט, דו מעגסט, קענסט מאכן א הפסק, קענסט סטאפן אינמיטן, ס'שטערט מיר בכלל נישט, ווי לאנג שפעטער גייסטו צוריק און דו זאגסט ווייטער און דו ענדיגסט וואס דו האסט צו זאגן, דאס איז פיין, געבן הפסק אינמיטן איז גארנישט, נא לדידך, דו פרעגסט מיך, און דיך האב איך געזען דו פירסט דיך אנדערש, דו האסט יא אויפגעהערט צו זאגן קרישמע, און דו קומסט מיר דא פרעגן שאלות, פשט איז דו האלטסט בעצם נישט אזוי ווי איך, דו האלטסט די הפסק איז א פראבלעם, און פארדעם קומסטו מיר פרעגן שאלות. איז פארדעם זאג איך דיר לדידך די סברה לך, פארדעם זאג איך דיר משא יצא כדי לגמור אז כאילו חוזר לראש. פון דיך אז דו קומסט מיר פרעגן זאג איך דיר אקעי, דו קומסט מיר פרעגן, דו האלטסט נישט אזוי ווי איך, אקעי, אויב אזוי, די הלכה איז אז דו האסט געווארט צו לאנג, אם כ אויב דו האסט געווארט אום שהיסח כדי א לגמר אז כולו דעמאלטס איז עס חוזר לראש. אבער פון מיך, איך האב נישט קיין שום פראבלעם דערמיט, נישט ביי קרישמע, נישט ביי הלל, נערגעץ נישט, נישט ביי תקיעת שופר, אז דו ווילסט אפהאקן אינמיטן האק אפ, ווילאנג למעשה האסטו געהערט דיין תקיעות, ווילאנג דו האסט געזאגט דיין הלל, ווילאנג דו האסט געליינט די מגילה, האסט געזאגט דיין קרישמע, פיין דאס אליינס איז גענוג און עס איז נישט קיין שום פראבלעם. זאגט די גמרא ווייטער, תני רבנן, תקיעות אי מעכבי זיע את זיע, ברכות אי מעכבי זיע את זיע. ס'איז געווען די צייטן וואס מ'האט געמאכט א תענית, ס'איז געווען פראבלעם פאר כלל ישראל, ס'איז געווען גזירות, נישט געווען קיין רעגן, האט מען גוזר געווען תענית. איז נאכדעם וואס מ'האט געזען די תענית אליינס אז ס'איז געווען א צייט וואס האט דאס האט אויך נישט געהאלפן, האט מען צוגעלייגט נאכמער. מ'האט געמאכט עקסטער זעקס ברכות אין שמונה עשרה, מ'האט אנגעהויבן צו בלאזן מיט חצוצרות. איז אויף דעם זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן תנו רבנן, תקיעות עיין מעכבי זי ע זי, ברכות עיין מעכבי זי ע זי. די ברכות מיטן תקיעה זיי האבן נישט קיין שייכות. אז דו גייסט בלאזן און דו האסט נישט געזאגט די עקסטער זעקס ברכות, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. דו גייסט זאגן די עקסטער זעקס ברכות אבער די תקיעות האסטו נישט געמאכט, אויך נישט קיין פראבלעם. ס'איז נישט מעכבי זי ע זי, זיי האבן נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן. אבער תקיעות און ברכות של ראש השנה ושל יום הכיפורים איז מעכבות. אבער די תקיעות פון די ברכות, דאס הייסט די תקיעות, גייען בלאזן ראש השנה, מיט די ברכות, די ברכות וואס מען זאגט מלכיות זכרונות ושופרות וואס מען לייגט צו ביי די שמונה עשרה, מעכבות זי את זי. זיי זענען יא מעכב איינס דעם צווייטן. דאס מיינט צו זאגן, איך מוז זיי לייגן צוזאמען. איך קען נישט בלאזן שופר אן איך גיי זאגן מלכיות זכרונות ושופרות. איך קען נישט גיין זאגן מלכיות זכרונות ושופרות אן איך גיי בלאזן. מאי טעמא, אמר רבא אמר הקדוש ברוך הוא, אמרי לפני בראש השנה מלכיות, זכרונות, ושופרות, קום, כלל ישראל קום זאגן פאר מיר איך מלכיות זכרונות ושופרות. און איך וועל דיר זאגן פארוואס, מלכיות כדי שתמליכיני עליכם, זכרונות כדי שיבוא לפני זכרוניכם לטובה, ובמה ובשופר. איז וויבאלד איך זעה דאס אלעס קאנעקטעד צוזאמען, די מלכי זכרונות שופרות, צוזאמען מיטן שופר, דורך דעם קען כלל ישראל פועל'ן, איז פארדעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן איינס איז תולה אויפן צווייטן, איך קען נישט בלאזן אנע זאגן, איך קען נישט זאגן אנע בלאזן, זענען געבינדן איינס צום צווייטן. און על אזוי לערנט רש י פשט אין די גמרא, וואס לכאורה איז זייער שווער צו פארשטיין. מען האט שוין געלערנט פריער אין די משנה, די משנה זאגט אונז קלאר, זאלסטו וויסן, עס איז נישט קיין פראבלעם אז דו האסט נישט קיין שופר, דו קענסט דאווענען נאך שמונה עשרה, ס'איז דיר צוגעקומען א שופר שפעטער? פיין שמעלעסטע דארפסט נישט איבערדאווענען גיי בלאזן גיי מאכן דיין דריי תקיעות. איז לכאורה האב איך שוין קלאר געזעהן ביז אהער אז דאס האט נישט קיין שייכות איינס מיטן צווייטן. אלא מאי מוז זיין רש י האט געהאט עפעס א צווייטע גרסה וואס אונז האבמער נישט, ווייל אזוי צו מסביר זיין דאס קען נישט זיין. איז פארדעם לאמיר איבערגיין דעם שטיקל און לאמיר עס איבערלערנען. תני רבנן, זאגן די ראשונים אזוי דארף מען עס לערנען. תקיעות עין מעכבות זיע זיע. ווען ס'קומט צו תקיעות אויף תנאיסים, ווארט איך דארף בלאזן א תקיעה א תרי א תקיעה, אבער זאלסטו וויסן ס'עין מעכבות זיע זיע, איך קען נאר מאכן א תקיעה, א תרי א ווייס איך נישט וויאזוי מ'מאכט. קען איך בלאזן? אדער זאג איך ניין, איך מוז מאכן דעם גאנצן סעט. אז דו ווייסט עפעס נישט צו מאכן אביזוי בלאז בכלל נישט. זאגט מיר די ברייתא ניין אוואדי גיי בלאזן תקיעות איין מעקב וזי ע זי די זעלבע זאך איז אויכעט ברכות איין מעקב וזי ע זי די זעקס ברכות וואס מען האט צוגעלייגט אויף תעניתים זיי זענען נישט מעכב איינער דעם צווייטן אז דו קענסט איין ברכה פון די זעקס עס מיר זאגן איין מינוט זעקס ברכות דארפסט דו מאכן דו מאכסט איינס ביסט נישט יוצא זאלסט וויסן איינס איז נישט אזוי איין מעקב וזי ע זי אז דו קענסט נאר איינע פון די זעקס זאג די איינע ברכה קענסט נישט אלע? פיין, נישט געפערליך, איין מכה וזה אזי. אבער מה שאין כן תקיעות און ברכה של ראש השנה ושל יום הכיפורים מעכבות. די תקיעות פון ראש השנה קען איך נישט זאגן, תקיעה דאס ווייס איך וויאזוי מען מאכט. תריעה, איך בין נישט קיין עקספערט, דאס ווייס איך נישט וויאזוי מען מאכט, דאס גיי איך נישט מאכן, אבער איך גיי בלאזן מיינע תקיעות. אויף דעם זאגט מיר די ברייתא ניין, ס'האט נישט קיין שום פשט דו זאלסט גיין בלאזן א האלבע מעשה. די תורה זאגט מיט דו דארפסט גיין בלאזן א תקיעה, א תריעה מיט א תקיעה. אז דו גייסט נאר מאכן א חלק פון דעם, איז גארנישט. פאר דעם, בלייב שטיל ענדערש גיי זוך א צווייטן ער זאל דיך מוציא זיין. די זעלבע זאך איז אויך מיטן דאווענען. ביי תענית זאגט ער דו קענסט נישט אלע ברכות, מאך גארנישט, זאג וואס דו קענסט. ביי שייענקען ראש השנה, אז דו קענסט מלכי זכרונות און שפרות קענסטו נישט, זאג איך הייב נישט אן זאג גארנישט, דאס איז אלעס געקניפט און געבינדן צוזאם, עס איז איין פעקעדזש דיעל, מלכי זכרונות מיט שפרות, אז דו קומסט מיר זאגן א חלק זאלסטו וויסן און גארנישט, און פאר דעם תקיעת סבוך של ראש השנה ושל יום הכיפורים, פארשטייט זיך יום כיפור ויובל מעכבות, זאלסטו וויסן איז יא מעכבות, ס'איז געבינדן איינס צום צווייטן. זאגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס טאקע? אויף דעם אמר רבא זאגט רבא, הכי, זאגט ער אזוי, אמר הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער זאגט, אמרי לפני בראש השנה מלכיות, זכרונות ושופרות, מלכיות כדי שתמליכיני עליכם, זכרונות כדי שיבוא לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר, איז מיינט די שופר מיינט די שופרות, איז איך נעם די אלע תפילות און איך בינד זיי צוזאמען, זאלסטו וויסן, דו קענסט נישט קומען זאגן דא מלכיות אנע זכרונות, דו קענסט נישט זאגן זכרונות אנע מלכיות, איך מוז זאגן אלע דריי צוזאמען, און נאר דעמאלס בין איך יוצא. און בעצם א ראי' דא פאר די שופר נישט דא, אבער וואס ער מיינט צו זאגן איז אז די גאנצע זאך איז איין גרויסע זאך, די תקיעה מיטן תריעה מיטן תקיעה דאס איז איין פעקעדזש דיעל, דו קענסט עס נישט קומען צוטיילן. ווען ס'קומט צו טיילן איז דארט קענסטו זיי גיין טיילן, מה שאין כן בראש השנה יום כיפור מוז זיין אלע תקיעות און צוטיילן קען איך נישט. זאגט די גמרא ווייטער, מי שברך ואחר כך נתמנה לו שופר תוקעיה מריה ותוקעיה. האבן שוין געהאט אין די משנה, די משנה האט אונז געזאגט, מ'האט עס פריער קורץ דערמאנט, אז א מענטש וואס שטעלט זיך דאווענען, און ער האט נישט קיין שופר, זאג איך ניק דאווען דאווען ס'איז פיין, שפעטער נאכן דאווען זאגסטו מיין שופר זאגסטו דאווענסט בלאזן, זאלסטו בלאזן דריי מאל תקיעה תריה תקיעה, זאלסט עס איבערמאכן דריי מאל, מיט דעם האסטו יוצא געווען. זאגט די גמרא, טעמא דלא הוה ליה שופר מעיקרא, פשט איז דא וויבאלד איך האב נישט געהאט קיין שופר מעיקרא, זאגט ער דאווען דאווען דארפסט נישט שפעטער איבערחזר'ן, גיי בלאז שפעטער מיט דעם וועסטו יוצא זיין. אבער הוא הוה ליה שופר מעיקרא, כי שומע ליהי, אויב האט ער אבער יא, דעמאלס ווען ווען גיי איך בלאזן? ווען הער איך דעם שופר? וואס די סדר? זאגט ער אוודאי א סדר ברוך שמו לעי', אוודאי דו האסט יא א שופר שוין לכתחילה, בלאז גלייך אין אנהייב, דאס הייסט מיטן סדר פון די ברכות, ער זאגט מלכיות, העסטו בלאזן, זכרונות, העסטו בלאזן, שופרות און אויף דעם העסטו בלאזן. לכאורה איז משמע דא, אונז האבן ביז אהער נישט גערעדט דערפון, פון וועם רעדט מען דא, וואס איז געווען די מעשה דא? איז לכאורה ביז אהער האט די גמרא פארשטאנען אז ס'רעדט זיך אזוי, א יחיד שטייט אינדערהיים, ער קען נישט גיין צום דאווענען, קיין שופר האט ער נישט, וואס טוט ער? זאגט מיר די משנה דאווען, נאכן דאווענען, דעמאלס העסטו גיין נעמען א שופר, העסטו דעמאלס הערן, העסט נישט מוזן איבערדאווענען, פשוט גיין בלאזן די דריי תקיעות מיט דעם האסטו יוצא געווען. און אויף דעם זאגט מיר די גמרא דא ניין. זאלסטו וויסן כש ווען וואס אז איך האב יא א שופר וואס וואלט איך יא געדארפט טון? איך שטיי אינדערהיים איך האב א שופר נישט אין בית מדרש איך שטיי אינדערהיים איך האב איך האב א שופר וואס איז די בעסטע זאך וואס די איידיעל סינעריאו וואס דארף איך טון? איז אויף דעם זאגט די גמרא א סדר ברכה שמע לי ווען דו דאווענסט אליינס ביי דיך אינדערהיים זאלסטו מאכן ווי אין בית מדרש זאלסט גיין דאווענען מלכיות בלאזן שופרות בלאזן אזוי ווי דו טוסט אין בית מדרש. דער צדיק האט טאקע א מעשה ז ל, א פאפא ביי א שמיל קאם לצ ל, ער איז נישט געווען ביים מנין און האט געדאווענט, איז ער אמר לילי שמאי, זאגט ער פאר זיין שמש, כנהנה, ווען איך וועל דיר מאכן א סימן, כנהנה לך, תקע לי, בעט איך דיר זאלסטו מיר בלאזן. איז עכט דא דער זעלבער געדאנק, אז ער איז געווען א יחיד, און ער האט געבלאזן, האט ער כאטש געהערט דעם בלאזן, אבער האט נישט מפסיק געווען מיט שמונה עשרה, נאר א צווייטער האט געבלאזן פאר אים, און אזוי האט ער געהאט אויף מלכות האט ער געהאט א שופר, און זכרונות געהאט א שופר, און שופרות האט ער געהאט א שופר. אויף דעם זאגט די גמרא ניין, אמר ליה רבא זאגט רבא ניין, דאס איז נישט ריכטיג וואס דו טוסט דא, דיר גיין מפסיק זיין מיטן שמונה עשרה, אמר ליה רבא זאגט רבא, לא אמרי אלא בחוה ר, דאס איז דווקא ווען איך האב א ציבור, איך שטיי אין בית מדרש, דארטן גייט דער סדר מלכיות און איך בלאז, זכרונות און איך בלאז, שופרות און איך בלאז, אבער דאס איז נאר אין בית מדרש. סתם א מענטש א יחיד ביי זיך אינדערהיים, ער טוט נישט אזוי, ער זאגט די גאנצע שמונה עשרה, און לגבי דעם שופר בלאזן קען מען קלערן, אפשר דארף ער עס מאכן פארדעם, זריז מקדימה למצוות, אפשר נאכדעם, ערשט דארף געמאכט זכרון שופרות. על כפנים דאס קען מען שוין קלערן, אבער זאגן אז איך גיי אינמיטן שמונה עשרה בלאזן אפילו ווען דו ביסט נהיים אלס יחיד, דאס זאלסטו וויסן דאס איז נישט אמת. זאגט גמרא תעני נא מהכי, איך האב טאקע א ברייתא וואס זאגט אזוי, כשיהי שומען שומען על הסדר, ווען איך גיי הערן די תקיעות מוזטו מאכן זיכער די תקיעות די תקיעות זענען אויף א סדר, א תקיעה, א תריעה מיט א תקיעה. אבער זאלסטו אויך וויסן ווייל סדר ברכות אויך איז ס'דארף גיין מיטן סדר פון די ברכות, מלכיות, זכרונות, און שופרות, אבער ביי מאת ואור מאמיר ווי זאגט מען די ברייתא, דאס איז דווקא בכה ועיר, דווקא ווען איך שטיי דא מיט א ציבור אידן, דעמאלס גיי איך בלאזן אלע ברכות, אבל שלא בכה ועיר, אבער טאמער ס'איז נישט בכה ועיר, ס'איז נישט מיט א ציבור צוזאמען, שומרים על הסדר, די סדר דאס מוז נאך אלץ בלייבן, די תקיעה, תריעו, תקיעו די סדר מוז בלייבן, דאס קענסטו נישט קאלעם מאכן, אבער ושלא על סדר ברכות, נישט אויפן סדר ברכות, דער יחיד ער אליין זאלסטו וויסן ער בלאזט נישט אויף סדר ברכות, ער דאווענט זיין שמונה עשרה אזוי ווי ס'דארף צו זיין, אזוי ווי ס'שטייט אין מחזה, אן קיין בלאזן אן א גארנישט. פארדעם אפשר די תקיעות נאכדעם, אויף דעם שטן דא געוויסע שיטות אויף דעם, אבער גיין און שמנעסר אליינס בלאזן דאס טוה איך נישט. זאגט די ברייתא נאך א דין, ויחיד שלא תוקע חברו תוקע לו, א יחיד וואס קען נישט בלאזן, צו האט נישט געבלאזן, וואס זאל נאר זיין, ער קען נישט אליינס דעם שופר, זאלסטו וויסן חברו תוקע לו, דיין חבר, כל ישראל ערבים זה לזה, דער חבר ער קען גיין בלאזן פאר דיר, ער קען דיך מוציא זיין. און ויחיד שלא בירך, אבער א יחיד וואס האט נישט געזאגט מלכי זכרונות ושופרות, אין חברים מברך עליו, זיין חבר ער קען זיך נישט גיין מוציא זיין. פארוואס? ווייל די תפילה פון מלכי זכרונות משופרות, דאס איז א בקשה צום באשעפער, איך בעט זיך אויס א גוטע יאר, איך בעט דיך באשעפער, איז קומט דיין חבר עגער דיך מוציא זיין, וואס פאר טעם האט דאס? די רחמים דארפסטו אליינס בעטן פאר זיך. איז אוודאי דאס רעדט זיך נאר א מענטש קען, א מענטש איז א בקי. אז דו קענסט נישט, אקעי, וואס זאל איך טון, דארף איך האבן א חבר. אבער אז איך קען ליינען, איך קען עפענען א מחזור, און איך זאג מיין חבר, העי, קום, דו זיי מיך מוציא, דאס האט נישט קיין פשט, דאס קען איך נישט טון. זאגט מיר די ברייתא נאך א דין, אין מצוה בתוה קנאי עושה מן המברכים, כיצד? וואס מיינט דאס די לעצטע ווערטער? אין מצוה בתו כ ניועסים מן המברכין, זאגט די גמרא אזוי, איך וועל דיר מסביר זיין, שתי עיירות, דער מענטש האט דא צוויי שטעט פאר זיך, ער קען נאר צוקומען צו איין שטאט, ער קען זיך אויסוועלן, באחת תוקין ובאחת מברכין, צו איינס וועט ער צוקומען צו א ציבור וואס בלאזן, און ביי איינער וועט ער אנקומען צו א ציבור וואס זיי גייען זאגן מלכי זכרונות פון שופרות. וואס זאל ער טון? איז הולכין למקום שתוקין זאל ער גיין צו די פלאץ וואס מען בלאזט, ואין הולכין למקום שמברכין ער זאל גיין צו די פלאץ וואס מען בלאזט, ער זאל הערן די תקיעות, און ער זאל נישט גיין צו א פלאץ וואס מען זאגט דארטן מלכיות זכרונות ושופרות, וואו דאס קענען דאווענען מיט א ציבור צוזאמען. פרעגט די מרפ שיטה, וואס די חידוש? הוא דאורייתא, הוא דרבנן. וואס די גרויסע חידוש? אוודאי, תקיעות איז דאורייתא. מלכיות זכרונות שופר איז נישט קיין דאורייתא. און אז ס'נישט קיין דאורייתא וואס איז דיין שאלה? אז איך קען נאר צוקומען צו איין פלאץ, לאמיר זאגן צו אלץ תחום, לאמיר זאגן צו עס, וואס זאל זיין די סיבה, איך קען נאר צוקומען צו איינע פון זיי. זאגט מען יא גיי צו תקיעת שופר, און אוודאי דאס איז א דאורייתא, אויף דעם זאגט די גמרא לא צריכה, דאף על גב דה הוא ודאי והוא ספק, איך וויל דא ברענגען א גרעסערן חידוש, כאטשיג וואס בעצם קען זיין ביז די צייט כ'וועל אנקומען צו די תקיעות, די גאנצע שופר בלאזן איז שוין זיין אריבער געגאנגען, די עולם האט שוין געענדיגט, ביז איך שלעפער קום זיך אן דארטן, מ'האט שוין געענדיגט, די גאנצע ציבור איז שוין אהיימגעקומען, קען זיין, מה שאין כן איך וויל גיין צו די מנין דארט מלכי זכרונות ושופרות, דארטן וועל איך אנקומען אויף צייט, איך וועל קענען מיטזאגן די ברכות, קיין תקיעות וועל איך נישט קענען הערן דארטן, מאיזה שהיא סיבה זאלן עס זיין, אבער די ברכות זעלבסט וועל איך קענען מיטזאגן. וואלט איך געמיינען זאגן אזוי, די די רייסט דאך נאר א ספק צו איך וועל צוקומען דערצו, קען זיין, ביז איך וועל אנקומען די גאנצע עולם שוין אהיימגעגאנגען מען האט שוין געענדיגט, קיין שופר וועל איך נישט הערן דעם יום טוב. באשיינט כ'על גיין דארט צו די מלכי זכרונות ושופרות וועל איך זיכער עפעס הערן. וואלט געווען א צייט צו זאגן, ווייסט וואס ענדערשער גיי אהין דארטן, גיי זאג מלכי זכרונות ושופרות, ווייל דאס איז גאראנטירט, שופר איז נישט קיין גאראנטירט. אויף דעם זאג איך דיר ניין זאלסטו וויסן אז דו האסט א מצוה דאורייתא צו טון, כאטשיג ס'איז א ספק, אבער וויבאלד דאס איז א מצוה דאורייתא, מוזטו גיין צו די דאורייתא'דיגע דין. דאס מוזטו מקיים זיין, די מצוה איז יעצט וויכטיגער פאר דיר. איי סא, גייב נישט אן קיין ספק, דאס איז דיין מצוה. דיין מצוה דאורייתא איז שטערקער אפילו ס'איז א ספק, ווי גייען מקיים זיין דרבנן. דאס איז א מורא'דיגע חידוש. פאר דעם זאג איך דיר זאלסטו וויסן גיי צום שופר און גיי נישט צו די ברכות. זאגט די גמרא, כשם ששליח ציבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב, איז געשטאנען אין די משנה, אזוי ווי דער שליח ציבור ער האט א חיוב, ער דארף קלאר אויסזאגן די ווערטער, איז די ציבור זיי דארפן אויך קלאר אויסזאגן די ווערטער. אזוי זאגט תנא קמא, און תנא קמא זאגט זאלסטו וויסן, גיין הערן פונעם שליח ציבור ער זאל מיר מוציא זיין, דאס ארבעט נישט. ארבעט נישט. איך קען נישט. פיין. אבער סתם גיין זיך מוציא זיין פון א בעל תפילה דאס גייט נישט. אויף דעם זאגט רבי שמעון גמליאל ניין. וואס עפעס? נישט קיין שום פראבלעם. זאלסטו וויסן זאגט רבי גמליאל, איך וויל זיך לאזן מוציא זיין פונעם בעל תפילה, אוודאי, צו איך קען יא צו איך קען נישט האט נישט דערמיט. דער שליח ציבור איז דא אויף מוציא צו זיין דעם ציבור, און אוודאי קען איך גיין, איך קען הערן פון אים, און איך קען זיך לאזן מוציא זיין פון יענעם. ער זאגט אין מועצת א שמועס וואס איז געווען דא צווישן חכמים מיט רבי גמליאל. תניא, אמר לו לרבי גמליאל, חכמים האבן געזאגט צו רבי גמליאל, לדבריך, למה צבא מתפללים? רבי גמליאל, בעצם דו זאגסט יעדער איינער, צו ער קען יא, צו ער קען נישט, קען ער זיך לאזן מוציא זיין פונעם בעל צבא. פון דעם שליח ציבור ער קען מוציא זיין יעדע מילה. אויב אזוי פארוואס האט מען בכלל א שטילע שמונה עשרה? גלייך זאל מען אנהייבן חזרת השץ, ווייל יעדער איינער קען דאך מוציא זיין, וואס דארף איך אים א שטילע שמונה עשרה? וואס פעלט עס אויס? אמר להם, זאגט ער ביסטו גערעכט, בעצם דארף עס נישט האבן, אבער כדי להסתיר שליח ציבור תפילתו, היות מען האט דאך נישט געהאט קיין סידורים, אויב אזוי דארף דיך די בעל תפילה זיך אלעס זאגן אויסווענדיג, איז געב מיר אביסל צייט זיך אדורכזאגן די ווערטער, זיך אדורכטראכטן, מאכן זיכער איך קען אלעס, איז די ציבור זיי זאלן דאווענען, און די בשעת מעשה האט זיך די בעל תפילה זיך צוגעהייטן. אבער אמר להם רבן גמליאל, רבן גמליאל פרעגט צוריק יעצט לדבריכם, ענק חכמים, דו זאגסט מען קען זיך נישט לאזן מוציא זיין פון אים, למה שליח ציבור יואל לפני התיבה, פארוואס בכלל פעלט אויס א שליח ציבור? ער קען דאך נישט מוציא זיין דעם עולם, וואס פעלט עס אויס? אמר לו, זאגן אים חכמים, יא, ביסט גערעכט אז רוב מענטשן קענען נישט מוציא זיין, אבער כדי להוציא איש את שיינע בקי, דאך דא דאך מענטשן וואס קענען נישט, און זיי האלטן מיר אויך אז ער קען מוציא זיין. אמר להם, זאגט אים רבן גמליאל, כשם שמוציא שיינע בקי, כך מוציא את הבקי. זאלסטו וויסן, דו הערסט וואס דו זאגסט דא? דאס הייסט בעצם האלטסטו אויך איז דא אזא מושג אז דער בעל תפילה קען מוציא זיין יענעם. נאר וואס, יא בקי נישט בקי. אבער אויב זאגסטו אז ס'נישט דא אזא מושג בכלל ביי תפילה, אז שליח ציבור קען נישט מוציא זיין דעם עולם, פיין קען איך דאס דערהערן פאר קיינעם נישט. אבער די מינוט וואס דו האלטסט אויכעט אז דא איז א מושג אז מען קען מוציא זיין א צווייטן, ווי קומסטו דא מחלק זיין קען איך יא קען איך נישט, אז במציאות קען די שליח ציבור מוציא זיין, לאז אים מוציא זיין יעדעם איינעם, און אז ער קען נישט קען ער קיינעם נישט. פארדעם זאגט רבן גמליאל זאלסטו וויסן, כשם שמוציא את שאינו בקי, כך מוציא את הבקי, און גיי דא מחלק זיין דאס קען איך נישט טון.